Jiena Jeremy Cassar, ir-raba' ġenerazzjoni tal-familja tiegħi, il-Cassar, familja Cassar, li ilna issa fil-business tal-inbid, ix-xogħol tal-inbid, iktar minn mitt sena. Jeremy, tirrakuntahielna l-istorja? Iva, l-istorja hija storja twila għax minn meta bdejna sal-lum għaddew ħafna snin. Issa din iktar minn mit sena, il-Bużnanno beda ma kellux flus biex jibda l-business li kellu bżonn u rrid jikkreja. Il-missieru kien jibża' li jidħol fix-xogħol tal-inbid għax dak iż-żmien kien hemm ġa ħafna Wineries oħrajn li kienu stabiliti li kienu qed jagħmlu l-inbid eh, bħal Dakutrus eh, u kien hemm oħrajn. Però il-bużnannu li minn meta kellu 16 sena rrit rrit bil-fors jidħol u eh, fil-settur tal-inbid. Però missieru qalli, qallu, B'xiex ħa nibdew dal-business? M'għandniex biex nibdew. Qalli, Jekk ma tħallinix nikkrea u nibda dal-business, qalli, jkolli bżonn insiefer u u nibdieh xi mkien ieħor. U missieru qallu, Le, qallu, jekk jekk titlaq ħa ħa tħallina waħedna. U ġa kellu l-business żgħir tagħhom li kienu jbigħu Eżatt, għax. Karawet. Ġu propja beda jaħdem meta kellu 10 snin. Eh, ġviri dejjem dak iż-żmien kienet normali. Eh, Lum ma tantx issiba eh, żmien differenti. Però meta kellu 10 snin kien ibih il-karawet, mbagħad beda jaħdem mazziju tiegħu li kienet jgħinu anka fix-xogħol tal-inbit biex fin-negozju propja kien kienet jgħalmu. Ehm, U l-bużnannu kellu kellu t-talent biex jagħmilha dax-xogħol, kien kien bravu fin-negozju, kien kapaċi, ma kien jibża' minn xejn, kellu dak it-tip ta' karattru, ir-riskju kien joħodha, u fil-fatt irriskja riskja ħafna għax tefa' kollox f'dan f'dan ix-xogħol u biex jibda Jimporta l-inbid u mbagħad beda fil-produzzjoni, jiġifieri beda bħala wine merchant l-ewwel snin u mbagħad daħal fil-produzzjoni. U sadanittant kien hemm l-Ewwel Gwerra Dinjija, hux hekk? Dik kien għadha kif spiċċat l-Ewwel Gwerra, jiġifieri kien għadna kif riġna minnha. Kien għadu żgħir, kellu l-enerġija kollha fid-dinja, ma kien jibża' minn xejn u anke t-tfal tiegħu kollha kienu jgħidu dik, tistaqsih fuqu kif kien meta kien, Kien iżgħar, kien għallu kien avventuruż u kien kien iħobb is-sfidi. Li hija li hija nista' ngħid mhux storja unika tagħna għax wieħed forsi jisma' lilna nitkellmu tajt huma biss kienu hekk le, ovvjament kull min irid jieħu ċertu sfidi dak iż-żmien. Kellu bżonn dak it-tip ta' kuraġġ u hemm ovvjament familji oħrajn Malta li għandhom l-istess sistajt ċirkostanzi li fej fej bdew businesses bid-diffikultà għadna sal-lum naraw businesses żgħar li jibdew mix-xejn u n-nies jikkreaw imperu żgħar jew kbir skont kif jiżviluppa x-xogħol. Allura, meta hu kien beda kienet sfida kbira. Kellu l-għajnuna tal ta' Dakutros dak iż-żmien, kienu jgħidulu Ġanni l-Grieg, u n-nannu, il-bużnannu kien intervistat fuq tvm ħassan ħafna żmien ilu, issa naħseb xi għoxrin sena ilu, u fejn kien qed jirrakonta l-istorja tiegħu u kien jgħid li, Dak iż-żmien il-Da Kutrus kien għinu biex jibda għax kien rahu żgħir, kien sellfu xi btieti biex jibda jagħmel l-inbid u b'dak il-għajnuna kiber minn sena l-oħra dejjem kien qed jikber. Sal-punt, ovvjament kellu familja, tmint tfal, ġifieri għandu kellu tifel wieħed li dak iż-żmien kien it-tifel li kien jieħu r-responsabilità tal-business Eh, dak kienu tradizzjoni ta' dak iż-żmien. Ġifieri kellu tifel u mbagħad kollha bniet l-oħrajn? Yes, aha. U ġew kien it-tifel tiegħu, ġew kien bravu akademikament u kapaċi. Eh, kien rrit isir tabib ġew. Kien rrit isir tabib u beda jistudja biex isir tabib. Biex imbagħad eh, nannu rrit, bużannu rrit li jisir tabib Però hu ma riedx, ried isir onologu. L-onologu huwa l-professjoni tal-wine maker kif jgħiduha bl-Ingliż. Però t-titolu eh, Franċiż jew Taljan onologu huwa huwa dak il-professjoni li tistudja għalih u jien mar l-Università f'Perugia l-Italja biex istudja. Eh, Ġie lura, ovvjament mar mill-ewwel jaħdem ma' missieru u għenu biex ikabbar il-business. Minn dak iż-żmien, ovvjament, bdew jinbidlu l-affarijiet għax issa daħal enerġija ġdida. Sadattant, sakemm it-tfal kienu żgħar, kienet ġiet it-Tieni Gwerra u Żmien diffiċli, żmien diffiċli kif jgħidha hu fil-kliem tiegħu, it was do or die, jiġifieri jew kont ħa tibqa' għaddej jew kont ħa titlef ħafna minn dak li li tkun bnejt. Tkun bnejt matul is-snin. Fil-fatt hu kellu kellu vantaġġ għax kien bażat bħal qormi, hu minn ħal qormi kien. U kien magħruf bħala l-inbid tagħna kien magħruf bħala tal-anġli. Tal-anġli. Għax il-logo tiegħu kien kellu daw l-anġli fuqha. Fin-nofs kienet Anthony Cassar Anthony kellu tifel Joseph. Fuq il-dak il-logo kienu dawn ġiex anġli u kien magħruf bħala tal-anġli. U minn Ħal Qormi kien kien jagħmel id-distribution tal-inbid madwar Malta kollha. U hu kellu dak il-vantaġġ fejn ħaddieħor fil-gwerra kien fuq il-port. U min kien fuq il-port kien qed ibati ħafna iktar. Kien hemm min kellu jagħlaq, hemm min probabbilment baqa' għaddej. Peró kellu vantaġġ kbir u, kif kont qed ngħidilkom qabel, kien jirriskja. Xorta kien idur meta ried u meta kien hemm bżonn biex ibigħ l-inbid. Jiġifieri sadanittant hu, skużani, sadanittant hu baqa' attiv ħafna fl-operat tan-negozju U n-nannu tiegħek li jiġi ġo, hux hekk? Kien għadu żgħir, però kien qed ovvjament kien qed jieħu l-interess. Kien qed jieħu interess. Biex imbagħad meta spiċċat il-gwerra spiċċa, kif kien jgħid hu, kien spiċċa qisu l-ikbar wieħed fl-inbid f'Malta. Ġifieri minn minn sitwazzjoni devastanti bħal tieni gwerra li kienet naħseb l-iktar mument diffiċli għal Malta fl-istorja tagħna, hu ħareġ Minna ħafna l-iktar b'saħħtu. Wara dik, ovvjament, it-tifel beda jikber u dak meta mar biex jistudja barra u studja l-onoloġija u meta ġie lura daħal mill-ewwel fix-xogħol u beda jbiddel Anki l-mod kif kien isir l-inbid. Allura minn il-mod kif bdieh missieru, kif kompli hu, kien hemm żvilupp ta' ċertu kwalità. Ovvjament il-prassi, it-teknoloġija, hemm beda jinvesti ħafna fit-teknoloġija biex l-inbid isir aħjar b'ċertu prassi iktar state of the art. Kif ħadha l-bużnannu din li daħal it-tifel u kien hemm dan it-tibdil kollu? Milli naf jiena u kif jgħidili missieri, ta' kien iħobbu, tant kien iħobbu, tant kien jirrispettaw il xulxin. Karattri differenti, pero n-nannu tiegħi kien kariżmatiku ħafna, kien iħobbuh in-nies, kien iħobbuh ħafna bħala persuna. Kien jaf, jaf, fin-negozju kien kapaċi ħafna. U pero karattri l-iktar ħaġa b'saħħtu li kellu apparti ta' intelliġenza li kellu kien il-mod u manjiera kif kien imur man-nies. U l-impjegati u kull min ikellu x'jaqsam miegħu dejjem tisma' li nisma' jiena llum affarijiet tajbin ħafna fuqu. Kellu kellu dedikazzjoni kien iħobb ix-xogħol, il-business li krea missieru u ried jieħdu f'direzzjoni Fej niġbdu iktar lejn il-kwalità. U l-papa tiegħek imbagħad kif ġie, kif daħal fix-xena? Fil-fatt mhux il-papa tiegħi biss, però il-familja kellu, familja kollha sa ċertu punt. Għax il-papa kellu sebat itfal. Wieħed minnhom mar jistudja l-enoloġija l-Franza. Xi ħadd ieħor Henry li kien kellu fissazzjoni fil-inġinerija. Edward li kien fil-marketing U l-Papa kien kien jisu overall ma' mod partikolari kapaċi ħafna fin-negozju. Kollha qishom studjaw u setgħu jikkontribwixxu lejn lejn it-tkabbir tan-negozju. Għax il-family business is-soltu. F'oqsma differenti. Set-up li kien ikun hemm dak iż-żmien very normal. Illum tismaha ħafna inqas. Min-naħa tiegħu papà li rrid jagħmel u li għamlu li għamluha flimkien biex l-inbid ikompli jiżviluppa lejn il-kwalità, li l-produzzjoni ma jibqax kif kien ħadha n-nannu kienet iktar lejn it-teknoloġija u tista' tgħid fuq livell industrijali kienet Jiena kien hemm dejjem teknoloġija state of the art. Missieri kien ġibed lejh ħafna iktar lejn il-estate wines, li estate wines huma dawk l-inbejjed li tipproduċi minn estate partikolari, tgħid għandi Għandi għalqa, per eżempju, ta' għaxart idmiem, ħamsin tamla, u tipproduċi inbid partikolari minn hemmhekk li tirrifletti dak li jgħidulha l-Franċiżi t-terroir. U beda b'dik il-konċett, dak bdewha fis-seventies, kienu sar l-ewwel plantations tal-Cabernet Sauvignon f'Malta, Fil-fatt aħna konna ħriġna bil-Cabernet Sauvignon fil-1974, l-ewwel sena li hemm varjetà internazzjonali. Apparti jekk ovvjament kien hemm il-varjetajiet Maltin ma ġellewża Agrigentina li huma għadhom sal-lum Pjantati madwar, mħawlin ma' Malta kollha. Sadanittant inti kont għadek żgħir, meta kienu għaddejjin dawn l-affarijiet kollha fin-negozju l-papa tiegħek baqa' jkattar il-negozju li kien beda il-Bużnannu, inti tfulitek imbagħad kont Trabbejt fin-negozju? Kont taf li se tidħol fin-negozju? Jiena, le, għall-bidu ma kellix interess daqshekk. Għal l-unika raġuni għax ma kontx bażat f'Malta. Kont, missieri bagħatni l-iskola ta' meta kelli tnax-il sena. Għamilt boarding school hemmhekk u ġejt lura meta kelli 25. Fil-fatt meta ġejt lura qassajt nitkellem kelma bil-Malti. Allura meta nagħmel xi żball bil-Malti tkunu tafu għalfejn. Qed titkellem Malti tajjeb però. Qed nagħmel nagħmel mill-aħjar. Però minn dak iż-żmien 'l quddiem bdejt nitgħallem il-lingwa. Issa lingwa ġdida għalija kienet. Dħalt fin-negozju mal-ewwel meta ġejt lura? Le, le. Fil-fatt qabel x'ismu ma ġejt lura kont għamilt żmien Naħdem ftit Franza u għamilt università viċin il-Bordeaux. Il fej hemmhekk fej fej rajt il-kultura tal-inbid ta' kif għandu jkun. Il-Franċiżi, Taljani, Spanjoli inklużi l-Ewropa għandha issa kultura sabiħa tal-inbid. U kont qed nara li hija xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li forsi Nista' nieħu lura mill-esperjenza tiegħi forsi nagħti xi ħaġa lura lej l-business tagħna, lej is-settur agrikolu u tal-inbid ġo Malta. Ehm, Spiċċat l-università, ġejt lura u bdejt naħdem ma' familja oħra, mhux fl-inbid, eh, settur totalment differenti. Ehm, għamilt sena naħdem magħhom u F'daqqa waħda kienu ċempluli biex niġi niġi naħdem mal-kumpanija. Kienet sena importanti għalija dik is-sena għax nexxieli naħdem ma' family business ieħor li li li kienet ukoll stabilita u tista' tħares li anke mill-puntu di vista bħala impjegat li inti taħdem mal-familja x'inhuma l-punti importanti meta Meta inti mbagħad tiġi biex tmexxi 'l quddiem li tħares lejhom. U kienet esperjenza tajba ħafna, però mbagħad wasal iż-żmien li biex nidħol mal-familja. Finalment minn dakinhar sar ħafna żvilupp fix-xogħol li għamilna fl-aħħar. Issa ili mal-familja naħdem f'dan ix-xogħol 20 sena. L-għan tiegħi kienet li jekk jiena għandi għandi responsabilità fil-ġenerazzjoni tiegħi li l-business biex meta niġi biex ngħaddiha l-ħames ġenerazzjoni li ngħaddiha f'kondizzjoni aħjar milli rċevejtha, li tagħmel il-pass tiegħek fil-karriera tiegħi. Fil-business tal-familja tiegħi li inti qed tipprova tagħmel mill-aħjar u tisfrutta ovvjament il-business għall-aħjar li tista'. Pjan ta' suċċessjoni bdejt taħdem fuqu? Inħossni żgħir s'issa, jiġifieri għadni hawn s-erbgħin sena, le, b'ebda mod, għad fadal. Forsi jekk tistaqsini, staqsini għaxar snin oħra, forsi jkolli idea aħjar. Però tant hemm x'tagħmel, b'mod partikolari bħalissa, dejjem ikollna idea ġdida għal xi inbid ġdid u dejjem tħares lejn il-quddiem u tieħu pjaċir taħdem għax ix-xogħol għandu m'għandux ikun Neċessarjament sforz ma trid tieħu pjaċir tagħmlu. Labour of love hu. Labour of love. U l-inbid huwa ngħidu huwa vocation. Eh, jekk inti jew tħobbu jew għandek il-passjoni bħall-arti, jekk m'għandekx dak il-passjoni eh, naħseb li x-xogħol mhux se tagħmlu daqshekk tajjeb. Artist m'għandek m'għandux il-vocation biex ipinġi jekk ma jkunx minn qalbu qed jagħmel dan ix-xogħol aħjar ma jagħmlux. Fil-fatt intom bħala bħala negozju tissapportjaw ukoll l-arti artisti Maltin. Iva, mill-ewwel sena minn meta Envin Cremona kien hemm għamililna label ta' wieħed mill-inbejjed tagħna back in the sixties. Illum, minn dakinhar sal-lum, naħseb sponsorjajna fuq xi tliet mitt exhibition, at least. Kull min isaqsina xi forma ta' inbid għal xi sponsorship ta' xi art exhibition, jiena dejjem ngħidilhom iva, nisponsorjizza. B'mod partikolari l-artisti Maltin. Għax jiena Malti, kburi li jien Malti u kburi biex ngħin l-artisti Maltin biex jkomplu jkabbru dak it-talent sabiħ li għandhom. Grazzi Jeremy, fi ftit minuti ħadtna vjaġġ ta' 'il fuq minn mitt sena. Naħseb intom it-telespettaturi bħali interessajtu ruħkom, jiena qgħadt kwieta nisma' lil Jeremy jirrakonta l-istorja tan-negozju tal-familja tiegħu. Ċerta li meta tkunu qed tferrgħu jew tixorbu xi tazza nbid se terġgħu tiftakru f'dan l-episodju ta' Wirtu Eredi. Ħa nħallikom għal ftit mumenti ta' pubbliċità, però erġgħu ejjew lura għax għandi ħafna iktar informazzjoni għalikom. Narakom.